L-Għaqda tal-Għalliema tal-Malti hija waħda minn dawn l-organizzazzjonijiet li qed jaħdmu sabiex iġibu 'l quddiem il-qagħda tal-lingwa tagħna.
Dokument iffirmat li jmur lura għal 1977 jindika li f'dak iż-żmien diġà kienet teżisti l-Għaqda u kellha anki l-istatut tagħha. Aktar 'il quddiem imbagħad f'waħda mill-laqgħat li kellu l-Kumitat tal-Għaqda tal-Malti Università ta' dak iż-żmien, Kien issemma l-ħsieb li jkun aħjar li titwaqqaf għaqda bil-għan li tgħin lill-għalliema tal-Malti u twaqqfet uffiċjalment f'Ottubru tal-1999. Kienet għaqda attiva ħafna, kienu jiġu organizzati ħafna attivitajiet, anki ssemmiet kemm-il darba fil-gazzetti ta' dak iż-żmien. Imbagħad kien hemm perjodu fejn l-għaqda ma baqgħetx daqshekk attiva, U tliet snin ilu reġgħet ġiet attiva f'Ottubru, ġifieri Ottubru tal-2019. Il-Kumitat u l-membri qed jaħdmu biex kemm jista' jkun l-għaqda ehm, maż-żmien terġa' tqum fuq saqajha.
L-għanijiet tal-għaqda tal-għalliema huma li tgħaqqad l-għalliema tal-Malti, tħeġġiġhom jikkolaboraw u toffri wkoll pjattaforma għall-iżvilupp tal-professjoni tagħhom. Torganizza wkoll attivitajiet u korsijiet relevanti li jistgħu jkunu wkoll akkreditati, toħloq materjal u riżorsi edukattivi kemm lil studenti kif ukoll lil edukaturi f'livelli u setturi differenti, tħares u tistħarreġ il-qagħda tal-Malti u t-tagħlim tiegħu u imbagħad tressaq il-fehmiet tagħha lil awtoritajiet relevanti, u taħdem ukoll ma' għaqdiet u entitajiet oħra kemm f'Malta kif ukoll barra minn Malta. L-għalliema tal-Malti tajjeb li jikkollaboraw flimkien l-ewwel u qabel kollox għax is-suġġett tal-Malti huwa uniku għal pajjiżna u għalhekk diffiċli jissib riżorsi online mhux bħal meta wieħed ħajfittex riżorsi għal xi suġġetti oħrajn. Tajjeb ukoll li l-għalliema jaħdmu flimkien biex bekk ix-xogħol jinqasam u wieħed ikun jista' jiffoka fuq aspett partikolari. Fl-aħħar nett, tajjeb li nikkolaboraw flimkien bħala għalliema biex inkunu ċerti li l-livell tar-riżorsi huwa wieħed professjonali maħdum minn nies li għandhom l-istess għanijiet.
L-għaqda taħdem fuq riżorsi li jistgħu jingħataw lill-għalliema biex jużaw fil-klassi, kemm dawk tal-primarja u anki dawk f'livell medju u anki sekondarju. Qed taħdem ukoll fuq materjal marbut mal-Milied u anki perjodi u festi oħra matul is-sena illi nkunu nistgħu nagħmlu attivitajiet differenti fil-klassi. U apparti minn hekk, bl-għajnuna tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u bl-appoġġ finanzjarju tal-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, Arti u l-Gvern Lokali, l-Għaqda għandha wkoll paġna tagħha fir-rivista Is-Sagħtar. Ma' kull ħarġa, l-Għaqda tieħu ħsieb li tħejji nota qasira, flimkien ma' xi taħriġ jew xi logħba żgħira, dwar xi suġġett partikolari fil-Malti. li jkun ovvjament immirat għal udjenza tar-rivista.
Matul is-sena skolastika li għaddiet, l-Għaqda tal-Għalliema ħadmet fuq sensiela ta' taħdidiet online bl-għajnuna tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u anke bl-appoġġ tal-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali. F'dawn it-taħdidiet ħadu sehem diversi professjonisti differenti li setgħu jitkellmu dwar diffikultajiet differenti li l-għalliema jiltaqgħu magħhom waqt il-lezzjonijiet. Dawn it-taħdidiet intlaqgħu tajjeb ħafna tant li qed jerġgħu jsiru matul din is-sena skolastika. Barra minn hekk, f'Novembru li għadda, L-Għaqda ħadmet ukoll fuq seminar li kien jitratta l-proċess tal-kitba, fejn l-għalliema tal-Malti setgħu jaqsmu ma' xulxin id-diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom fil-klassi meta wieħed jiġi għal-lezzjoni tal-kitba u anke jara aħjar kif jista' jimmarka u jagħti marka iktar oġġettiva lill-kitbiet tal-istudenti.
Mal-għaqda jistgħu jissieħbu dawk l-għalliema gradwati fil-Malti jew fit-tagħlim tiegħu, anki dawk l-għalliema li juru prova li qed jgħallmu jew li kienu jgħallmu l-Malti, għalliema li llum il-ġurnata huma irtirati, għalliema tal-primarja u anki learning support educators. Dawk li jixtiequ jissieħbu, u huma eliġibbli biex jagħmlu dan, jistgħu jsibu l-applikazzjoni fuq il-paġna ta' Facebook tal-Għaqda, tintela' online, imbagħad jistennew 'il xi ħadd mill-membri tal-Kumitat biex ikellmu lura biex tiġi pproċessata l-applikazzjoni tiegħu. L-Għaqda tal-Għalliema tal-Malti qiegħda tħares biex 'il quddiem tkompli tikkolabora ma' entitajiet differenti fil-qasam tal-lingwa tal-Malti u anke tipprovdi iktar riżorsi diġitali lill-membri tagħha biex b'hekk inkomplu naħdmu flimkien biex inġeddu l-lingwa Maltija.